Il-poeżija ta' Mario Azzopardi hija inċiżiva daqs kemm hi kkulurita. B'sens ta' ribelljoni, ħiereġ mix-xewqa għal aktar ġustizzja politika u soċjali, u minn tiftixa ma taqta' xejn, għas-sens fil-ħajja. Mario Azzopardi libes ħafna kpieper fil-karriera twila tiegħu. Kien poeta qabel kollox, kien ħassieb, kien kittieb tal-proża, kien għalliem, kien pittur, kien involut fit-teatru, allura id-deriġa, xogħlijiet teatrali, waqqaf il-Grupp Politeatru, mbagħad iktar tard kien qed jieħu ħsieb iċ-Ċentru tad-Drama. U allura libbes ħafna kpiepel kien ġurnalista wkoll, ġifi dak kien vulkan ibaqbaq bil-kliem iħin kollu jnixxu fuq il-karta. U kien bniedem voċiferu wkoll. Mario Azzopardi nistgħu nqisuh bla dubju li kien wieħed mill-ġganti tal-letteratura Maltija. Kien ukoll wieħed mill-pijunieri tal din il-bidla forsi rivoluzzjonarja li saret fis-sittinijiet meta kien hemm dan il-grupp ta' żgħażagħ u riedu jagħmlu r-reazzjoni imma riedu jaġġornaw il-letteratura Maltija u hekk waqfu il-moviment qawmin letterarju fl-1967 u riedu jiktbu fuq dak li kienet jinkiteb bażikament fl-Ewropa ta' żmienhom u fl-Istati Uniti u jimxu lil mill moviment romantiku. Fil-poeżiji ta' Azzopardi nsibu esperimentazzjoni kemm fil-forma u kemm fil-kontenut, jiġifieri nibdew naraw il-vers grafiku, naraw dan it-ton konfessjonali bijografiku li kien popolarissimu dak iż-żmien, naraw ir-riflessjoni fuq it-tbatija u juża ħafna il-grottesk biex jagħmel dan. Naraw ukoll poeżiji fejn jitkellem fuq dan il-vjaġġ fejn Mario jew il-persona tal-poeżija, Iqabbel ruħu ma' dan il-pellegrin li dejjem ifittex il-ħin kollu. Sbatax-il lejl iħares lejn brimba ffriżata f'kapsula tas-silġ. Il-poeta jkanta, Il-verità tinsab f'dak li ma jeżistix. Il-brimba taħseb li mhux veru u tippreferi l-friża. Tmintax-il lejl, poeta jħares lejn il-brimba. Eħe, Mario ngħata dan it-titlu tal-enfant terrib, jiġifieri xi ħadd li jisfida l-istatus quo. Mill-ftit li sirt nafu kemm Meta kont l-università, imbagħad wara l-università dan it-titlu ma tantx qisu kien jieħu gost bih, imma dan it-titlu qiegħed hemm u qiegħed hemm għal raġuni għaliex Mario Azzopardi kien wieħed, mhux l-unika, imma kien wieħed minn mill-poeti, mill-kittieba ta' żmienu li beda jisfida l-istatus quo. Forsi kien l-iktar wieħed voċiferu li għamel dan, ġifieri Mario Azzopardi Dak li jaħseb kien se jgħidulek u se jgħidulek f'wiċċek mingħajr mistħija u forsi dan ma tantx kien jinżel tajjeb ma' ħafna min-nies. Ir-riċerka li għamilt dwar il-poeżiji ta' Mario għamiltha fil-livell ta' Masters fl-2010-2012 u qbadt il-poesaġġi, wieħed mill. Kotba jismu Il-Fabbrikant tal-Marjonetti qabbiltu ma' xogħol ta' poeżija ta' Karl Schembri u fihom provajt nistħarreġ kif Schembri u Azzopardi jitkellmu u jiksru t-tabus kemm lingwistiċi, jiġifieri x'tip ta' lessiku qed jużaw, kif ukoll fit-temi, temi bħal sesswalità, l-ipokrezija reliġjuża, il-patrijottiżmu falz. Dak kollu li konna mdawrin bih kienu qed jippruvaw jaħsbu u jitkellmu dwaru. Saret ħafna riċerka fuq Mario Azzopardi, b'mod partikolari fuq il-poeżiji tiegħu fuq temi differenti, imma bla dubju tista' ssir ħafna u ħafna iktar riċerka għax il-poeżija Hija tant profonda li dejjem tista' tqajjem mistoqsijiet ġodda, tħares lejha minn angoli differenti. Jista' wkoll isir studji iktar fuq il-pitturi tiegħu, pereżempju, jew fuq ix-xogħol teatrali, jew fuq ix-xogħol tal-proża li kien indirizza lejn iż-żgħażagħ. Għandu dawn it-tliet kotba, Alicia titkellem mill-imwiet, L-aħħar ġranet ta' Chorney u Vampir li qishom dawn it-triloġija ta' proża. li kienu indirizzati b'mod partikolari lejn iż-żgħażagħ, ġifi ir-riċerka eh, dejjem se jkun hemm bżonn. Jien m'għandix tessera, ma nġorx santi tal-ħnieżer beati, ninsisti fuq metru imqalleb, l-istrofi tiegħi perikolużi,